Okay, hello alung in kalava. Dai nak in kan live le mu. Uh, chung kan lu cual hna le mu. Lam ka chim ding mi hi uh, biapi ngai ve mi si than cu ca cun. Thei mi ngai mi uh, a zau mi nan ma cun sharing rak to law biapi tuk mi si zei ruang tu cun tu lio buai nak kong ha pet lai in. Uh, keimah nih ka hmuhning ka rak chim lai. Pumpak hmuhning si. Zeiruang ah dah atu Hualngo, Hualngo le CNDF, CNO-CB buainak le Hualngo ram CDF Hualngo buainak kong he pehtlai in siseh cun CNAFCC kan pa le hruaitu pawl an sining vialte serious deuh in ka rak chim lai i ahohmanh pumpak huatnak si lai lo caah khan faisak awk zong na lo e pumpak keimah pumpak hmuhning si e tu ningin Chinmi Chinram he kan hruai kan kalpi si ahcun nangmah ruang a rawk lai keimah ruang a rawk lai cucacun hruaitu vialte ca pakhat na ka chim lai atu hual ngo sidep hual ngo ram buainak hi mati ning hin kan fik kho la mati mi kha ka van langhter la pakhatnak CNAFCC kan pa le dirhmun ka chim colh lai maw? Rak sa rawh a biapi tuk. Zeicahtiah cun Chinmi hi atu kan dothlennak ah a thi a lomi zong tampi kan um. Hi ahhin hruaitu pawl nih a thiang lo rian an ṭuan ahcun kan mipi in kan hloh dih lai. Cucaah cun mipi nih dothlennak hi ah kan i fian taktak hau kan pa le cawlcangh ning hi. A fiangmi zapi nih kan theih dihmi CNO-CNDF-CB nih CCP hrawh a timh zungzal. Cucu a timhmi le aa timhnak le an sining vialte kha CB hruaitu nih sihmanhseh an tuahsernak in seh an hmurka in leidang seh an chim an rel ko. Cucu zapi nih kan theih ko. Cucu bu ah CCCNAF kan pale nih zei ruang dah hi action an lak lo timi kha a ruang um. Pakhatnak tuzan cu uh, ahoman pumpak hnawrsuan cun ka chim lai lo nain a fasak men um ahcun sorry si. Kan pale CNAF hruaitu CC upa pawl zong kan i ralrin hau. Kanmah pumpak a sinpit a tlamtlin ruang i atu bantuk buainak pehtlaihnak kan phi sin duh lo sicun kanmah nih mipi hna kan thah dih hna tinak si. Cucu fiang deuh ka chim si cun hruaitu pakhat nih CC lei hruaitu pakhat nih amah a company a sipuazi ruang ah maw a nupi le a va le a pasal a chungkhat CNOCNDF CB lei he an sin pit ruang ah maw, kha bantuk a ruang a phunphun ruang ah CC hruaitu CNAF hruaitu si tung ko nain amah pumpak business ruang ah mah asiloah a chungkhat a nupi a unau he CB lei CNDF lei he pehtlaihnak a feh ruangah maw? Atu bantuk pehtlaihnak i theihter loin unau kan si, hawikom kan si, kanmah le kanmah ti i kan kal ahcun kan hruaimi hna mipi kan thah dih hna khan a khat. Cucu mipi thah bak si. Cucacun pakhatnak bik ah fast ahcun CCCNAF hruaitu vialte check hna usih. Hruaitu pakhat nan si i nanmah pumpak tlamtlinnak men in ram nan hruai ahcun cucu Chinmi nih kan herh ti lo. Nan kan hlauh dih lai. Kan ralkap hna, kan fanau hna tampi nunnak an thi cun mi tampi atu hi an lung an dong i an ung an tuang dih. Pek ding, pek lo ding tiang le support ti lo ding tiang in um tuang min tampi. Hi kong he pehtlai keimah nung form ah cun min tampi. Cucacun fak deuh ka chim lai rak sa ruh. Atu lio ah hruaitu lubana kan i khinh tung i kanmah hruaitu kan si, kanmah pumpak tlamtlinnak le a sinpitnak lawng i Chinram dothlennak kan kalpi i hruaitu kan si peng ahcun cucu nih cun Chin i ralkap vialte le CC lei a dirmi mipi vialte an keng kan khiah dih hna. Mipi nunnak kan lak dih tiah a khat. Zeicaah hi kong hi a chung murun thil tampi kan theih mim ko kan chim duh lo. CNAFCC kan pale hruaitu cheukhat kha an nupi le ruangah, an chung le ruangah, an pipu ruangah, an business ruangah, anmah he aa pehtlaimi a ruang thil ruangah, dawnkhantu, controltu, tlaitu ruangah atu bantuk CDF hualngoram CB nih CNAF zeitluk a ti zong an i theihter lomi le action an lak lomi a ruang tampi um. Hihi atu cun fiang taktak in leh khuh dih, lehthal dih, hlai dih hau cang. A caan a si cang. Hruaitu pakhat lubana na khin tung i nangmah pumpak sin pitnak vial na kalpi cun mipi kan, na kan thah dih chin mipi. Hruaitu nih rak thei dih cang. Kan theih bak hau. Kei hi hruaitu ka si ngai, keimah kha kan ral hna sin i ka sinpit ko i ti ti ka kalpi ahcun ka hruaimi mipi ka thah dih hna khan a khat. Zeicah hi kong hi ka chim ti ahcun CNO, CNDF, CB cu an kal ning zapi theih a si ko. An hruaitu nih tampi in chim, a chung ralkap cu ka chim bak lo hi maw. CB a chung ralkap le CC chung ralkap hi an i daw kho ko, an i rem ko lai, ka zumh ko, ka ruah ko. Sihmanhsehlaw hruaitu ruangah a si. Zeitluk in dah hruaitu biapi ti ahcun, hruaitu pawl nih an hruainak ning in ralkap cu kalmi an si. Cucu hruainak a duh lomi cu ralkap chung in chiah le tlik le zaam a hau dingmi khi si. Cucacun hruaitu biapi tuk hi CBCNO-CNDF nih hin CNAF i hrawh ding ah a ti zungzal i an hruaitu pawl nih khua an khan lai an rel zungzal ko. Kha vui zeiset dah meeting nan ton nan i ton nan i ruah zawrawl hruainak a phunphun kha vialte kha nan pumpak sinpitnak lawngte nan kawl caah a si. Kha tikhan a ngah ti lo tuchan ah. Cucacun kha bantukin CNAFCC hrawk ding a titu hruaitu kha kha bantuk hruaitu kha nan tlaih khawh hna lo action nan lak khawh lo cun mipi sin ah ralṭha tein statement thanh u. U le nau kan si ah vaian kanmah le kanmah nan timi khi lih a tampi cang. Kan in theih pah hna. Cun hihi nangmah pumpak nanmah pumpak a sinpit ruang in Chilhnalh le vaivuanh phun in kalpi cu zeitik hmanh zong kan chinram ṭha lai lo. Baibal ca chung zong kan hmuh kai le Abel. U le nau zong bakhe an i that ko cu maw Baibal ca zongah. Cucacun ngaihthiam khawh a si lomi, kaltak awk a ṭha ti lomi thil cu lam pakhatkhat in kan phi sin lai. Hi ti ti ka ti tikah hualngarom sidiap a kaptu, hlothlautu hna hi CNDF CB hi kan kah hna lai ti kah ka duhmi kha si lo thil kal ning kha example in ka piahmi si kha tiang ah cun nan fiang lai ti ka zum minung hi ngaihthiam awk a ṭhami um in awk a ṭhami um ngaihthiam awk zong a ṭha lo ti lomi in awk zong a ṭha ti lomi ngaihthiam in cu a yuta ti lomi si Kha a si ahcun mah tluk tiangtiang i kan ngaihthiam khawh hna lai, kan in khawh hna lai ti cun nanmah tein let na chia dih u. CB nih kan tawng dih, kan tlai dih, kan uk dih. A dih ko. Very simple si. Cucacun kha unau kan si ai patte maw kan ti lai, kan i chit lai, an kan thah dih tiang, kan nawn dih tiang. A fiang tuk ko cu ta, Kawlram pi thei zong in Pitar Thang te, Yomang te, Sopum te, Aho nih dah sibitchak lei nan theih dih? Khuang len sum ci len kap no than kap len luai zapi chimmi si ko. E tu zana keimah nih ka zumh ning cio te ka chim la. U le nau ceu ceu zong ah hen mi siarum khawh se, mi sualum khawh se, mi ṭham khawh se, cun mi ṭhalo um khawh se. U le nau karlak zongah aa that aa nawng men um. Ro aa cuh men um. Cucu tuanbia zong a tatak zongah. Cucaah cun CBC-NOCNDF nih hi tluk tiang in Hualngoram le CNAF a dohmi hi kan pa le CCCNAF nih thate action a lak lo cun a yuta ti lo. Fiang bak. Kan chairman pawl maw pakhatkhat maw nanmah pumpak sipuazi business nan i pehtlaihnak a sinpi caah biatak tein action nan la duh lo fiangmi si. Khati ti i nan kan kalpi ahcun mipi nih kan thah dih a si ko. Na nupi chung la kina chung la ni petlai ruang i nanmah pumpak a sin pit ruang i hi bantuk thil mipi nih an cel ti lomi action nan lak lo cun Mipi ca rian an ṭuan lo. Mipi ca rian ṭuan lo cu mipi nih an herh lo. Tha, tuzan cu kan pale sin i kan tawng hna. Cucu zakhat ah zakhat ka palh bak lo. A pahnihnak, CDF hual ngo hi Dr. Roding zong nih chim ko khah. Duhlian holh a hmangmi Mizo holh a hmangmi an si. Duhlian holh promote kan tuahnak a si ti tiang na chim khah. Hi kong he pehtlai zei dah chim ka duh? CDF Ualngo Ramhrawng hi Ualngo Ramhrawng CB nih an buai hna nak khi Mizo holh hmangmi an si. Duh Lian Holh, Khomanland kutca Mizo nih an uar i an fawkawtmi an i hmaithlakmi a si. Cucacung ruah ding tam tuk Chinmi tampi dothlennak kan chim ve kan rel ve tikah hruaitu pawl i an background an sudong an i tinhmi an hnu hmai zoh thiam loin tlaih thiam loin kan kalpi tikah Na ngaih i kan hrawhhral dih. Ruak tampi mi cu atu ah Sidek Hualngo ram khi ah Mizo pawl hmanh an lung tlik ti lai lo. Atu ning i kal ahcun CB pawl hi an lam a bi thluahmah lai. Cu lio lak i tu hrawng i kan i tong lai nan timi hi a dik bak lo. Cucacun piangpiang fiangfiang tein khuakhang cang, khuakhan caan si, sungphet chet tuah caan si. Atu nu hmanh i sungphet chet kan tuah lo cun a yu ta lo. A yu ta lomi cu kum li kum nga chung kan kal i chia ka ṭha ka a hleh dih ko. Zapi theih si ko. Ka khan an thu zongah puang ṭhiamṭhiam ding mi si. Nangmah pumpak in kha bantuk Leihbia a lung lomi nangmah pumpak le CBCN OCND Event na sinpit ruangin action lak admin action na lak ṭung law cun hruaitu caah Chinmi nih an herh ti lo. Ka chim cangmi vikhat ten ka nawl ta la. CB ralkap le CC ralkap hi an i teh kho men, an i kom kho men. ko ralkap cu ka zumh hna sihmanhsehlaw hruaitu ruangah si fiang macucu hruaitu le hruaitu lila kha nan i ṭeh mipi kan i ṭeh ti lo khati khan nang kan non nok dih cang atu kal ning hi mah ca cun mipi zong nih Na ngai hi a lu le taw theih loin mi chim duhnak mi pakhat nih bia a chim tikah na ngai hi bia chim tikah cawṭhonawk khan le a hnu hmai kan zoh thiam lo tikah mipi tampi zong kan tlau ngaingai kan i ralrin hau. Zeicahti cun ka chim tawn, Chinmi cu Pathian bia ngaih cu kan thiam tuk. Pastor pa nih Baibal caang khat a rel i sermon kaa thum a chim ahcun a phi chuah ding zong kan theih dih. Narcheu kan ngeih ahcun a chim ding vialte kan theih dih bantuk khin Pathian bia cun kan ngeih ning tluk na ngai hi cun kan theihnak a can bak lo. Cucaah cun kan pa le CNF zong politic nan khel tuk. Nahngayi timi hi politic zong um kho i ṭawlhlanyi timi dothlennak zong hmaisa kha um si. Atu cu dothlennak tu hnulei nan cheh i politic tu hmailei nan chehmi kha zeitik men a uak ti lo. Cucu kan fian a za cang. Cucaah cun kan ram zohchun in kan ram dothlennak hi politic zong hmaisa kho, dothlennak zong hmaisa kho. Sihmanhsehlaw tu kan pale kan kal dan hi dothlennak ma kan i thlak lo politic ma kan i thlak tikah CB nih dothlennak ma a thlak tikah maw CC ca ka chimmi si fak pin ngai ho mi tam tuk form a ka chawn minung tampi an lung dong thawh ti lo kia tak ni ding in chiat min asal min tam tuk cang he zeicaah a vui tam tuk cang a fiang tuk cang minung simi po nih rol ai mi po nih Sibi khuakhannak an i tinhmi an chunmang an khuakhan lairel hi an theih dih. An tuahsernak a lang. Cucu kan pa le CNAF nih an theihkubu action an lak lomi khi. Mah ahcun kan pa le CNAF lila nih CNAF a ṭanhtu hna kha an thah deng rih hna. Unau kan si a cu ti an tlu dih hi tu hi. Cucacun kanmah pumpak tlamtling ruang i action lak herhmi action kan lak lo cun hruaitu in kanmah tein kan i dinh ding si. Cu lo cun Chin mipi a hlothlau dih tu kan si lai. Hi ti ti ka ti tikah atu pe te hna he kei cu fiang tein ka chim. Falam ku a lo. Hakha Tlantlang Falam in bia ka chim lo. Action lak lo in a dih dikmi thil si lo. Kan i tlai lai i pei chia ka ṭha kaa hlah aa hliah lai cu. Cu hnu lawng ahcun pei kan duhnak taktak cu a langh lai cu. Atu cu Naingangini pungsang kan kal i kanmah taktak cu kan siarem cu. Atu hruaitu lila tampi maw a kalṭimi lila ah sibi lei he a sinpi ziarmi nan um cuh. Tampi nan um cuh. Mipi zong kanmah chung lila kan i theih loin khat lei pang minung kan rak tam tuk. CDF chung zong ah tampi. CDF cheukhat zong KCB sawm ding te hna khi ka hmaika bak a chimmi ka theih hna. CB cu tha ko kan unau in sin ti an ruah ning ca an mah ta cun tha simen solo an tuah sar nak hi hi ti men in a dih ding solo cun khati ti nan ti vek vek a si cun I Indio statement cu a hau ti lo. Alan Thantar a raangmi thlai i CB nih an duhning te zeiruangah CB nih cun an duhmi an i hmaithlakmi kha an i fawkkaw ti cucu a kong ṭhempu result an chuahpi. Kannih CC cu mifir aa rul dukmi pungsan kan khakha si ding si lo. Khati taktak nan ti ahcun yan kan thah kun, yan kan nawn kun. Cucacun ah, bia hi tampi ah, chim awk um lo. A fiangmi atu ah zapi theih a si ko caah ahohmanh Falam Hakha Thantlang huatnak a si lo. Tuahsernak a langmi si, hihi ka chim ngam. Atu menmen i naingaizi nih phisin phun unau kan si men, phisin phun zeitik hmanh a sim pe lo. Ka chim ngam kaa kam ngam. Zeiruangah? Zoro he zofate zo, zoro, zori unification organization hruainak in vuizat dah meeting an tuah? ICNCC, CB le CNO-CNDF le CC ton dih hnu ah CNC zong a chuak. A thaizing Peter Thang nih zeidah a chim? Kanmah rual cu kan sinpi tuk cu. Sihmanhsehlaw mipi kan sinpi ti lo cu. Nanmah hruaitu vialte kha titin nan sinpi i mipi kan i doh kun ahcun cucu Chinmi nan kan vaivuat dih cang lai hih. Atu cu a fiang tuk cang Chinmi kan upa pawl hi. CBC-USA phaisa kong zongin atu kan dothlennak zong in nan liah, nan caang a lang thluahmah, nan thil tuan, nan rian tuan hi zumh awk nan tlak lonak nanmah pumpak a sinpi dah cun ka tuanmi rian hi zei dei si mipi caah ma rian ka tuan keimah ca timi hi kan theih caan a za cang. Khangsawng timi cu Tuye-kawng timi cu amah caah amah sinah kaltak in mipi aiawh i mipi ca tu i rian a ṭuanmi khi a si. Cucu mipi duhnak le mipi herhmi nan tuah kun lo cun hruaitu sim an um lo cu. Cu simple lawng ka chim lai. Biathuk ka thiam lo, biaṭhaṭha, biafang, biathluan dawhdawh ka thiam lo. Hruaitu timi cu tu yekawng timi cu amah duhnak herhnak le sining le tinhmi tu kaltak in mipi aiah mipi aiawh i mipi caah mipi duhnak ruang in mipi duhnak ca rian a ṭuan i a nunnak tiang a pemi kha tu yekawng an ti. Cucu kan Bawipa Jesuh Khrih bak nih Vawlei mi vialte misual kan caah a kan tuahpiakmi si. Amah nih mithmuh kut tong in lam hmai a kan silpiakmi si. Cucu atu Chinram hruaitu kan herh. Tampi USA zong ah rul dup bantuk in hruaitu tampi chat pakhat ah CB ṭanhmi, CC ṭanhmi nan um. Nan mah lila cu nan sinapi nan a tanglei minung kan i that dih kan i dong dih nik anu ah kha bantuk hruaitu mui ka dap i hruaitu bantuk ummi kha nan i hlit puak dih lai i kanmah bantuk phun pawl tlang au mi kha kan tang te lai hnu ahcun tayakhan kha kanmah nan kan ne dih lai CBC USA phaisa hrual million zong kha bantuk pungsan si dih chinmi kan yu ta lo he ka atu ah Rikodara CB nih Sisi thantar bak an lak nan hmuh ko khah. Zeitin dah kan tuah lai? Kha tluk tiang ah kan i fian lo cun lih si cang. Cucacun CBCNO CNDF nih an duhmi fiang ko. Aho nih dah an chak an tlaih nan an theih ko. Cucu bu unau kan si nan ti cun a yuta ti lo. Kai kan zum kho hna lo. Atu tiangah CNAFCC ka ṭanh ka diam. Zeiruangah? A si ding zong si, cun mipi zong a donghnak le thazaang pek an duhmi hna cu hi ti ti ka ti tikah tluk dih hngalh dih kha a si lo. Hi vialte tiangman kan thawh cang, kan thi, kan lo cang, kan nunnak kan caan kan pek cang si ahcun hi hnu ah CCCNA pe thazaang pek chinchin hlah seh law zeitluk dah kan sungh rih le ti kha kan ruahnak kan thlen hau. Hi tluk tiang CC kan tho kan vei dupawn CEB nia kan tha kan vei aran na kan lak no e sakhan na ting kun ahcun ma vialte cu kan sung dih cang lo ma hi nu kan tho ri cun zeizat dah kan sung ri lai kan rakap zeizat dah lakan an thi ri lai ti zeizat dah kan sungh rih lai, zeizat dah kan thi rih lai, zeizat dah kan liam rih lai, zeizat dah kan tuar rih lai timi nakin mipi vialte zong in thei hna sih. Atu lio te in biatak te kan tan lo, kan thawh lo cun zei tluk dah, zeizat dah kan sungh rih lai. CB nih zeitindah kan tuar rih lai, AA nih zeitindah kan tuar rih lai, zeizat dah kan thi rih lai, zeican dah kan tuar rih lai timi tu tuakin atu lio i thazaang kan lak lo ahhin Zeitluk in dah kan fah chinchin le timi kha mipi zong nih ruat cang hna usih. Facebook i timeline i statement tuktak in a ngah ti lo. Kan pale hrimhrim. Atu cu mipi in lungfim tuk cang. Nan theih ko lai. Kan pale zong nih thei na seh. Rak sa ruh. Atu tiangah mipi ai nan awh i mipi hruaitu nan dir a si ahcun nanmah pumpak le kha hna pawl he nan sinpinnak men in nan kan kalpi cun nan kan hloh dih lai. Cucaah cun mipi hruaitu nan si ahcun na nupi he CV pawl kha chungkhat an si ruangah na pu nih an control khawh tuk ruang phunphai in Mipi aunak naa theihter duh lo unau kan sin tiah sin na lak lo i na ṭuan cun hruaitu caan na tlak ti lo. Hititi ka ti tikah lai, lai khal hi vai ral do duh tuk le sik vel a duh i mi ṭhalo te nan ruah lai. A theithiam in in theih ko lai. Cun mi tampi ca cun ka chim lai. Chinmi tham cu kan dothlennak hna ngan hi kan theih tlawm tuk. CDC nih hin politic in mah kan kalpi, dothlennak hna kan kalpi ti min a tlai kho lo min tam tuk. Cucaah cun politic in kal khawh si ti lo. Dothlennak hi hawi nih ni hmaithlak cu hmaithlak ve hau. Cucaah cun politic i kan zoh si cun atu bantuk thil hi zeitik hmanh ah kan pale zong nan phising ko lai lo. Mah bawi ca zong nih ti ko mit ca mit ve ha ca ha ve. Kha bantuk a herh ca nung. Cucu kan that lo le mi he i sik vel le ral kan ser a si lo. Thil a kal ning tem ko. Mah bawi ca zong ka chim cang ka. Kan la bal ni that ko. A ngai thiam kholo phun unau zong nung. Ngai thiam phun in khawh phun ngai thiam kholo phun in khawh lo phun thil kha um ve. Cucu kan theih ko bu i kanmah pumpak a sinpit ruang i kan um ko cun Chin e ralkap, CDF ralkap kan fa kan nau kan siang hna lo. Mipi nih thawh le pek an duh ti lo. Cucaah cun rawl ei mi paoh nih cun ka chim duhnak an theih ko la. Zeitik hmanh ah Hakha Thantlang Falam in bia ka chim lo. Ka fuat takmi si ma tuk ka hmang lo. Cun minung zong ka hua na lo. Atu ka ti hi CB ralkap le CC ralkap he an i teh ko la. Anmah zong um hna si lo. Sihmanh hruaitu kha si. Hruaitu nih thir ronh cang na hruaitu nih kalpi mi kha lunglawm te le biatak tein ralkap nih cun a tuan. Cucu chungah an um khawh lo cun chuai tli ki zam i Cucu phu cun i then haumi si. Cucacun anmah ralkap kha an thiang ko. Hruaitu, control tu, cucu control tu hna cu CC lei zong a thiang lomi tampi in um caah a si. Hi bantuk action an lak lomi cun CB hi an thiang bak lo timi a lang. A lang ko mi cu CC kan pa le nih action nan lak lo tikah nan thian lonak kha a fiang chinchin. Cucu rak fian u. Ka unau pei kan si cu nan ti kun i kan ngaihthiam hna lai nan ti cun kanmah tin alan thanta a raangmi thla hi sibi kut a um ding cu. Zeiruangah sibi aa tinhmi chunmang si ko. An chim ko. Zoro han ni ton na thaizing kip tu Peter tang na tin na chim, Yomang na tin na chim. So pum ta nan theih ni ko na. Falam pastor pawl zong nih Hualngo ram cu Falam ti lo in mi zeihmanh ram an nei lo an timi nan theih dih. Online ah video fal ah a kaimi anmah pumpak murka bakin atu keimah nih bia ka chim bantukin an chimmi nan thei dih. Nan thup kho cawk lo lo, nan fim kho cawk lo lo. Cucu vialte cu Laimi Facebook a hmangmi vialte nih theih dih ko. Thu nan tim zong ngah lo. Kan pale sin AF. Cucacun ṭhat in khua rak kan ruahpiak u. Atu cu a caan na luan hlan ah ka chim. Mipi nih an lung a dong bak i nu an chit cang ahcun a dih. Nan hliah nan cang a lang dih lai. Kha khan aw, nanmah pumpak CB pawl ha pe nan rak sin pit ziar ruang ah si hi Nanmah pumpak business ruang pe si timi kha a lang te lai. Cucu a si tung lo ahcun atu in action a hau cuh. Minung cu kan sining cu kan tuahsernak a lang ko. Very simple in ka chim lai. Phaisa duhmi phaisa an tlu ko, nu duhmi nu an tlu ko, zu duhmi zu an tlu ko. Kan kalpimi kan tuahmi khi a simple tuk. action ah khan a lang zungzalmi si. Zeimin biatawthaw biathlumthlum va cawn i ki vei ah aw thluai zong hau lo. A siang bakmi nangma pumpak nih na sin pit ruang na kalpi duh lo ahcun kan in herh ti lo. Cucaah cun Chinmi cu fak deuh ka chim rih le maw? Pastor pawl zong Chinmi pawl lakah Kan rak vaivuan ngai. Zeicah ti cun Chinmi kan company cu pastor tu an si. Chinmi company maw? Ka Chin company cu pastor tu an si. Pastor pawl nih an i hlawhmi cu Khrihfabu ah pastor ṭuan kha an i hlawh fahnak a si. Sihmanhsehlaw CBC USAP nih phaisa tampi an tuah atu ah an vai vuanh dih. Khakha vialte kha a tuah khen i thup dih an in awk dih i vei dih zapi thei si cu. Cu zeidah ka chim duh ti ahcun pastor ko comment an hliah cang a lang dih. Na-ngai-yi tama pawl zong hi atu bantuk in nan rianṭuannak a um lo ahcun a caan sau lai nan hliah canglang te lai. Khati ti nan kan kalpi ahcun kan Chinram hi nan hrawh dih te lai. Mi tam tu an buai cang atu hi. A caan a luan hlan ah nan lungṭhu lu. Na nupi, chungkhat le KCBN in i pehtlaih ruang cu control tu na ngeih ruang hei ti bantuk na si ahcun nan kan hloh dih la. Pastor pawl min nih an kan hloh dih cang. Pastor thang ka chiatnak si lo. Chinmi zeitluk in dah kan yuta lo mu, kan dinfel lo, kan dik lo ning. Kan rian, kan tawan, kan ci lo ning. Pa sitor pipi vialte zong i paisa cei le mai nan vai bunh dih. Atu hruaitu kan pale nih si kaw nanmah le nanmah vial cu nan sinpi mipi vialte nan kan vai bunh dih hi a si ding si ti lo. Cun a chung tete kan thei min ko ka chim la lo zeitik min ka chim la lo. Cuca cun kha bantuk thil kha remh caan a za. Zeitik min a keimah hi pumpak caan zeihmanh ka chim lo. A bia ka pial ta lai. Rungtlang Hakha CDF nih la hna hlah seh ti ka chim lio zongah Hakha inn le lo zeihmanh ka nei lo. Ngaihchiah chawva ka ngei lo. Keimah pumpak ta ka chim tung lo. A khoi khi dah ṭha deuh zeitik ah dah ṭhat caan si timi a hnu mai kan tuak i kan tungtat dih hnu ṭha ten Cucacun atu i ka chimmi zong keimah pumpak duhnak caah a si lo, mipi caah a herhmi thil a si. Kaa hual ngo ram kong ah sidep hual ngo kong zong ka theih, ka theih caah ka chimmi a si. Annih khi Mizo holh a hmangmi an si. Mizo nih Duhlian holh promote tuahnak ah an hmanmi hna a si. Mah tiang khin ka kun theih ku cuh. Ticun kan unau an si. Voi ah Kawlngo CDF zong kan unau, CB zong kan unau nan ti rih ahcun an i rem kho lai ma? Ticun CB ahcun kan i rem kho lai ma? Atu ah Rihkhawdar ah Thantar piin lak cang ṭung. A donghnak bik si cang seh. Voi ah Kawlram chung a biapi bikmi Paka pa hi Wate, Kukante khi biatak te training an rak pek hna i atu hi vei hi ka chim cangmi cu mu vun ngai ta rih mu an ohsung bik. CB nih maw CC nih maw aana a ting te lai pakhat khat kan ram hi CB nih mah aana ting lai CC nih timi kha ka chim cang. Atu ah CB nih aana ting awk ṭhat lo caah hitin rianṭuan cang i a hnu cun aana in ma ting lai ma teihkhehin dik lak te la. Kha kong he pehtlai ka chim cangmi um. Hi Kawlram chungah a biapi bikmi

Support a tuahmi hna a si. Paka pa i an i tleihkeng cu Mos Warah, Lina Warah, Mosi Dung a tuai kho ti si. Ah, Paka pa alan thantar sangpi kan thai lai ti bantuk tikin tan thut tikhin zin tikhin ba tingtin min thang long te bu che ong san level long te Paka pa zong cu bu che ong san te long rang kuna minung tlom te nin rak dak mi si. Kawlram ah te tan sau bik mi Paka pa pi cu U nule nih Vunchan nih an tuk khawh lo tikah paku yum ah a chah taktaknak ah phen le phe sisi yin an tuah. Phen le phet ahcun kuanzen chap khawh ti lo dingmi ralkap thazaang chap khawh lonak channel vialte phih riah chawvai hlam phih mucu cu phen le phet si. An cel ti lo i sian lam an zam i ku kan te wa te an tuai song na an hua. Hlawhsithan hruainak in ku kan te ua te lila nih khan pahka pa kha zeitindah tuah ti cun ana an ting i meithal zunkhat min pua lo tein kukan he wah he ngingchen yi in lai mah le cangka tein Kawl ralhrang nih ngingchen yi a pek hna atu tiang pinlung sa cheuhnak a wak deuhmi mit hmuh kut tong in vui tam tuk ka chim cang Cucu bantuk cun CC le CBC te lai tiah ka chim cang ning. Zeicah kan kal ning khi CB cu mipi duhnak le a duhnak kha action bak he a kalpi mi si, a kongthe phaw thuahmah mi si. Kha tikah CB kal ning kan tuak tikah hin ku kan te wa te bantuk an si cang. CC diar mun i pa ka pa bantuk si cang. Makaka vai ah ka chim bel cang. Cucah cun kan i ralrin hau. Atu ning te action nan lak lo cun ah, anam an kan ting lai, camp factorium an lak lai, cucu si ko. Ka chim cang, ana an kan ting lai ka ti tu cu khi, ri khuadar an lak cang cumu, ana ting nak in a su deuh cang cumu. Zeiruang dah ka chim ti cun kan i tinhmi pei a dang cu kan kawltung pei a fiang tuk cun an tuahnak mu. Annih cu mithmu kut thawngin mipi duhnak anmah duhnak kha a kong ṭhe paw colhmi an si. EA han i pehtlaihnak kha va chia ko, va chia rih ko sih. Cucacun hi bantuk a fianghlang cangmi thil hi A inn in mana in lai, a ven in mana ven lai. Nangmah nih dah na thianh lai? Mah lawnglawng um. Option pahnih a um. A inn in ma kan i in lai i ah, vai ah kan thi zong ah thi unau kan si. Vai zei paoh tong u sih. Kan ci zong mit dih ko u sih. Unau kan si ca u le nau, doh cu Pathian nih duh lo, Baibal ca nih duh lo tiah ma na tuah lai? A pahnihnak ah na kham lai dah. Ma cu pahnih lawng cum. Ma cucu na tuah lo ahcun na duh zong a duh lo zong ah na thi ko lai. Atu ah mipi an tlu dih cang, an ngal dih cang. I titi ka ti tikah si si si an i ep ka doh lo si lo. Uh, ka ṭanh lo si lo. Ka dirpi lo si lo. Ka doh si lo. A fiangmi cu ka chim cang ka ti khah. CB nih ma CC nih ma aana a ting lai tiah ka chim cangmi um. Atu ah aana ting cu chim hlah. A doh bak na doh cang cu. Option pahnih um. An dua kan that dih ko hna seh, unau kan si, vei kanmah nih cun kut kan thlah bak lo kan ti lai ma? Kan kham lai. Cucu rak i thim usih. Donghnak bik bia cah kan duhmi hna cu hruaitu na si. Hruaitu na ṭuan lio ah mipi duhnak man aa mai tlak lai. Nangmah pumpak a sin pit ko ahcun nangmah pumpak serem nakin dah na kal lai. Mipi ca, mipi zong nih kan theih dingmi cu kan ruahnak in au hlah usih. Na ngaihi a thuk tuk. Aho nih dah zeidah chim, zeidah an kalpi, zeidah an tuah tawn, zeidah a cang kho timi theih lo in mi sim mi poah kan tluk ding si lo. Atu tiang ah Hi tluk in kan thi, kan lo, kan sung cang i CNAF kan support rih ahcun zeizat dah kan sungh rih lai, zeizat dah kan thi rih lai ti lungdongh ding si lo. Hi tluk vialte min kan pek kan thi cang nu atu nu kan ngol si cun zeitluk dah kan sungh chinchin lai, zeitluk dah kan fah chinchin lai, zeizat dah kan thi chinchin lai timi tu kha kan ruahnak thleng hna usih. Tah nan khom in ka rel kho lo ka dual lai hna. Tuzaan hi tlang kan au lai tiah keimah a rak ka chawnmi zong an um. Nangmah channel in nang kha zohtu tam deuh na ngei. Follower tampi na ngei. Nangmah sin tlang kan au lai a ka timi zong an um. Tang ka pe kho rih hna lo. Keimah zong timh ciammam cun ke cu cu kha kha ka chim lai ka ti lo. Sihmanhsehlaw atu ka chimmi vial kha ka hmuh ning si. A si ding zong si, a simi zong si, a si te lai dingmi zong si. Nan pale nih nanmah pumpak sinpitnak nan kawl ahcun a herh ahcun hruaitu zong thlen a hau te ko lai. Kha bantuk hruaitu sinpi zeitik hmanh ah sinpi lai lo. Nanganyi men unau kan si men ti ahcun tu Kawlram chung kum sawm sarih chung aa thlen lo bantuk si lai. Zakhat zakhat ka chim ngam. Lung ah seihchiah atu bantuk in CCCNF kan pale nih politic bak hmai an chiah peng i tawlaizi tu hnu ah an chiah i u le nau kan si timi u le nau sinah an i tlaih cun zeitik hmanh ah aa thleng lai lo. Kanmah le kanmah kan buai lai, kan tet kan pam lai i kan hmual kan i phoh lai. A hnu hnu ah hruaitu pawl kha an i zukphiak lai i A nu hi zei thei lo ngol a thei ti lomi game i kah ai mu. Uh, lawng ka sa hna vun tuan ngol a thei ti lomi kha a hnu ah khapa nih in te lai. Atu hruaitu pawl a caan lio i action a la duh lomi rian tuan duh lomi pawl kha a nu nua nih zuk phiak lai i an kene an chat an vei lai i lungsau deuh le yuta deuhmi Milungthiang miṭha deuh tu kha an taar lai, kha hna tu kha a hnuah biafi le mihuat ingtu an si te lai. Cucaah cun nangmah pumpak business na nupi chungkhat le pakhat khat nen in control ruangah maw nanmah nan sitpi ruang Aizawl ah nan umṭi ruangah maw Chawmphai ah khua nan ṭuanṭi ruangah maw business nan tuahṭi ruangah maw a ruang pakhatkhat ruang in nangmah le vei a sinpit ruang men i Chin mipi CCCB phun i Kan buainak hi phisin duh lo vei num ahcun mipi nan kan buaitak chin lai. Na tuah hnga ding na theih ko. Kei cu pumpak kan hua hna lo, khua le ram le pen ka huat lo ca khan zeihmanh ka khiang lo. Kei ca ka lung thiang. Ka muh ning hi a sawi fawn lo. Na ngai hi ka chimmi chungah khin a sol lomi tam tuk. CB nih CC ah na ting te la ka timi kan hnulei ka chim i um. A ngaimi na numa um cu yes rak pe u. A si cu. Ka ka vil se hule nau. Alom. Caan tha um ahcun ah, dangdang ha zong kan chim te la tu zan cu keimah zong caan ka ngeih tuk lo ca khan. Chim ding zong tim ciam mam in ke va si si na cu bantuk bedok ka kawl lo. A si bak mi kan hmuhmi a si te lai ding fawnmi kha hmaan tein chimmi a si. Cucacun ah, thimnak lei le thiamnak lei ah kan upat hna kan pa le CNAF kan upat ko hna zeimen respect uh, recognise a um ko zeimen hna upat lonak nam ni nak no sihmanhsehlaw a dik lomi le kan tuan lomi cu khoi a result khoi kita tuahmi action um lomi cu zeihmanh tuchan a maw hruaitu hi kan si ko cu atu CC le CBK Hruaitu khi tihnung hna solar ralkap cu okay a si. Hundred percent ka chim ngam. Kan ralkap an lung thiang tuk. CB chung zong ah ralkap thatha fimfim. CC he aa dawmi CDF he hruaitu thalo rawk si. Cucu nan theih ko. Nanmah nan sin pi ruah action nan lak lo duh lomi nih khan Chinmi nan kan buai dih la. Cucaah cun pakhat raw cun kutdong pakhat a that lo cun tan ning si ko. Miphun khat kan si zong ah. Tampi ko, atu hi a ka zohmi chung zongah tampi nohsohmi in tam tuk. Cachia in ṭin lo lawng si, cachia keimah, keimah men in cachia in ka kuat lo lawng si. Cucah cun kan pale hi ah kan in theih ko hna hi, kan in theih ko hna. Voi ah nanmah pumpak sinpitnak men in kawl ahcun

Atu ah CBCUSA kan pastor pipi Pathian lei bantuk Pathian lei ah Pathian tluk i kan zohmi hna hmanh nih dothlennak paisa khiti vialte nun atu ah khiti khin an i nen i an chuak lo hi vialte fel lo zong si. Iah, hi vialte hi thilṭha ca hihi kan sunghmi le kan zatlakmi le kan i palhmi le kan fel lonak vialte hi thilṭha ca kan lak khawh hnga lo, kan hman thiam hnga lo. Hruaitu zong hi kan si lai, a fiang. Si si mu. Pakapa pawl zong kha bantuk update an um lo ca dok ah an kuttang lila nih anan ting hna cu wa te kukan te anmah nih training an pekmi hna lila nih dok ah kha Meithal han rat an hmu ko an theih ko. Ka aa len ma minung kah lo ahcun dih ko. An i in. Tuluk ram ah zam min zamter hna. Sihmanhsehlaw CB cu kan hnia lo hi, thah bang kan thah hi. Cu te cu philh hlah u. Kei cu ka fiang tuk cu, kan dothlennak hi ka theih tuk cu. A kal dingmi zong hi ka chim ahkhin ki zeimaw Laipa kuzung phun chunmang vai phun kin an rual ah profet phun hi a si lo. Kan theih ve ca khan si. Thil kal ning kha amah kal ning tein kan dawi khawh ca khan si. Ve cucu Bawipa zong nih fimnak a kan pekmi si lai ti ka zumh ve. A ka bia sau tuk maw? Nan tong ṭhan te hna lai. Nan comment nih a dih in ka rak rel te lakah sau tuk chim kha a ṭhat lo caah khan koia a fiang bakmi thil tu kha ka chimmi ah khan mipi nih vai thazaang lak khawh rak ka zuam u kan pale zong thachiatnak ka chimmi si lo zei thil kan tuahmi paoh Action a ummi kha a si hau, result ummi kha a si hau. A phi um lomi, a zeihmanh a cawlcang lomi a si ahcun cucu hruaitu chambau zong a si ahcun hruaitu zong a herh ahcun i thleng u. Cucu a kal ning nih. Zeicahtiah Chin mipi nan kan valbunh ti le nan kan nunnuk ti le. Nangmah le Peter Thang nan sin pit ruang i Khuala ram vialte le mipi nih kan tuar dih cun na siaram lai ma, na lungṭha lai ma, a ning a sining ding a si lai ma? Mu, Kualngo kong zong kha kan theih dih ko. A ruang la lam khi a hnu mai kan theih mi ko kha pawl kha breaking news phun si ca chim kha tim lo. A tlangpi kan sining he Unau kan si, nan ti. Sibi nih le unau le nau lo um lo, a tuah dingmi, a lam a zulhmi nan hmuh, nan theih bak. Komhsuan pahnih. Atu ah kan that dih seh, kan ci kan mit dih seh, unau kan si kan nih cu kan let lai maw, nan ti lai ma, nan kham lai. Mah pahnih lawng. Tua mipi in lung a dong. Vum rih ko sah. Nanmah nih option nan neihmi cu na kham lai mana in la cucu si ko. Cucu la u cu lam um lo. An tua nga ding cun tua zungzal ko la. An tua to nih an tua fawn lai i an tua zong an tua cang, a tua zong an tua lio. Cucu na mu ko nain a theiter lo cun. Right. Hi USA zong kan buai sual ahcun mipi nan kan hloh dih si. Khah ka lawm ah USA maw thank you for watching an tong than ti hna lai.